tsika nemagariro edu vanhu vanotaura rurimi rwechishona vanonzi mazimbabweans nhasi ndiri kutaura nenyaya yetsika dzatinoita pass on kuvana vedu uye tsika dzitakurawo isusu sanambuya tichidzidziswa Chiripo ndechekuti mwana anorohwa nguva dzose anopedzisira mwana iyeye ava nhinhi. Nhinhi zvichireva kuti mwana anoti kana waakumurova achakupa rumwe rutivi kuti umurove. kana ukanhonga ukanhonga bhande kana mugoti wauri kubika kana chidhinha mwana iyeye ari kuzopedzesera asingatize achagara pedyo pekuti iwewo uchapedzisira wakuvadza mwana uye katauriro katinoita nevana tinotaura navo rurimi rwakaita sei kazhinji pachirungu vanoti charity begins at home Tiri kuona kutaura kwevana kusiriko. Kunyange kamwana kadiki diki kane makore mashomanana kari kutanga kuenda kuchikoro kanoshandisa rurimi rusirirwo kare rwataidaidza kuti chitutsi. Chitutsi chaive language isinga, is, iri explicit pachirungu isingafanire kunge mwana achiishandisa. asi tiri kuona rurimi irworwo ruchishandiswa zvakawanda nevana chii chiri kuitika kureva kuti isusu sevabereki ndisu tiri kutanga tichidzidzisa vana vedu kutaura kusiriko kunozopedzesera mwana akutaura nerurimi runonyadzisira pamberi pevanhu kana pamberi pevadzidzisi vake mwana mudiki oona mwana ari kutaura rurimi runokachidza kuti udzokorore rurimi rwausingakwanise kudzokorora pachirungu voti you cannot repeat the word that the child is just used kana tikaona zvakare pamaprograms ari kuitika iye zvino tinoona pane rurimi runoshandiswa ipapo runokanganisa kuti vanhu semhuri vaugare pamwe chete vagoona kana zvifananidzo zvakafanana netv chii chiri kusakisa nekuti hatichakoshesa kunyara kana kunyarikana kana kuti pane munhu anofanira kunyarwa pakati pemhuri pana amai pana baba pane mwana pane pane naambuya kana kuti varoora maprograms aya tiri kuona asingakwanise kusvika papoindi iyoyo yekuti vanhu vakwanise kuaona ari pamwe chete mufananidzo wangu uriwe tikatarisa rurimi runoshandiswa kudna vanobvunzwa kuti makatangira papi makazoenda papi saka rurimi irworwo pane mwana atiri kumudzidzisa kutii kana azobva patiri achataura kutii saka nguva dzose sesu tinotaura shona ngativei nekutya kana tiine vana chinoitika ndechekuti kana mai vakazvitakura zviya vane mwana mudumbu kana mwana akanzwa kuti amai vake vari kuchema nemwana ari mudumbu zvakare anochema kana amai vakarohwa vari pakati pekutya nemwana ari mudumbu anonzwa izvozvo ndosaka tichizoona kuchiberekwa vamwe vana vasiri kunyatsoita zvakanaka kuchiberekwa vamwe vana vari vasina kunyatsokwana zviri raiti nekuda kwekuti pakanga pane abuse pakati pevabereki asi kana taane mwana wedu ari panze sevana vavo vanenge vapanze vatiri kuedza kudzidzisa ngatiwanike tine rurimi rwakapfava pavana kurova mwana hakusiriko ndokudzidzisa kana kuti kuranga tinozozviona zvichipfuurira nokuti ukatanga uchirova mwana pekupedzisera mwana yeye acharovawo mumwe mwana patuya pai patinozoona vana vachinzi vanoita bhuli vamwe vana kuchikoro nekuti abva kumba kwanga achiregerwa zvichida achirovana nevamwe vana mumba zvichida ivo maiona baba futi vachirovana ivo vana ivavo varipo saka chidzidziso chanhasi ndechekuti tsika dzedu nemagariro ngatidzicherechedzei tikwanisewo kurera vana vedu mune zvakanaka tikwanisewo kuchengetana isusu sevabereki tisingashandise mhirizhonga nemazwi asingakwanise kudzokororwa kana tasvika panguva yekuti ngatiadzokororei ngativei vanhu vakarongeka vanoteedza tsika dzavo dzechizezuru kana ndedzechindevere tinotaura marudzi akawanda kunzvimbo yedu yekuzimbabwe takawanda malanguages edu akawanda asi chidzidzo changu ndechekuti on each and every one of us we have to learn to uphold the law especially we need to groom our children in a way that they will do better tomorrow they will be better people tomorrow kwete kuita vana vanotaura language isiriyo pamberi pemudzidzisi wake kana pamberi pemunhu waasingazive mukuru kwaari owanika achishandisa rurimi rusiriwo saka chidzidzo chanhasi ndechekuti gativei vabereki vakarongeka because charity begins at home kubva kwandiri mambokadzi subscribe to my channel as i go through this episode of tsika dzedu nemagariro our culture as zimbabweans thank you